מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך דיסקאסן זייער זייער א פאוערפול סטרעטעדזשי וואס ס'ווערט אנגערופן קעש סעקיורד פוטס. דאס איז א וועג וויאזוי מ'קען פאטענטשעלי קויפן א סטאק פאר א דיסקאונט אין די זעלבע צייט זאלסטו אויך באקומען באצאלט אפפראנט דאס צו טון. פאר איך פאנג אן וויל איך דערמאנען אז טרעידן אפשענס אינוואלווד אסאך ריסק.

מערסטע אנדעררעיטעד סטרעטעגיס אין אפשענס טרעידינג. ס'איז איינס פון די סעיפעסט סטרעטעגיס וואס ס'איז דא טאמער איינער וויל נוצן אפשענס צו קויפן א סטאק. אונז האמיר געהאט א אנדערע סעשאן איבער וואס ס'מיינט פארקויפן פוטס, שארטן פוטס, די איינציגסטע חילוק וואס אונז גיימער יעצט רעדן איז וויאזוי שארט מען קעש סעקיורד פוטס. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו פארקויפסט א פוט אויף א סטאק וואס דו ווילסט עניוועי אונען, און דו האלטסט גענוג געלט אין דיין אקאונט אין קעש אז דו זאלסט קענען קויפן די סטאק ווען ס'קומט אן צו די פרייז פאר וויפיל דו ווילסט עס קויפן, און לאמיר אריינגיין אין א משל. לאמיר זאגן דו וואלסט ווען געוואלט קויפן הונדערט שעירס פון עפל, עפל'ס שעירס פארקויפט זיך יעצט פאר הונדערט אַכציק דאלער א שעיר, אבער אנשטאטס צו קויפן יעצט שעירס פון עפל פאר הונדערט אַכציק דאלער, גייסטו און דו פארקויפסט א פוט מיט א סטרייק פרייז פון הונדערט זיבעציק דאלער. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, די געסט א גערענטי פאר דעם וואס ס'קויפט די פוט אפשען אז אויב עפל גייט אראפפאלן צו אונטער הונדערט זיבעציק דאלער גייסטו אפקויפן פון אים עפל שעירס פאר הונדערט זיבעציק דאלער. די מענטש, די אפשען בייער, באצאלט דיך פאר דעם א פרימיום, לאמיר זאגן פון דרײַ דאלער, טיימס הונדערט, סאו צאלט ער דיר דרײַ הונדערט דאלער אפפראנט. דו לייגסט אוועק אין דיין אקאונט הונדערט מאל הונדערט זיבעציק דאלער, וואס דאס מיינט זיבעצן טויזנט דאלער, אקעי, מיינוס די דריי דאלער וואס דו האסט באקומען, דאס מיינט זעכצן טויזנט זיבן הונדערט דאלער, און דאס איז דיין סעקיוריטי אז אויב עפל קומט אן צו אונטער הונדערט זיבעציק דאלער, גייסטו אפקויפן עפל פאר הונדערט זיבעציק דאלער, און יעצט לאמיר אריינגיין אין אפאר מינע סינעריאוס און איבערשמועסן וואס ס'געשענט יעצט אין דיין אקאונט. סינעריאו נאמבער וואן. די סטאק בלייבט העכער הונדערט זיבעציק דאלער, אין די פאל די אפשען האט עקספייערט, דו ביסט געבליבן מיט דיינע דרײַ הונדערט דאלער אין טאש, דו קויפסט נישט די סטאק, און דו האסט געמאכט דרײַ הונדערט דאלער אין א גוטן טאג. סינעריאו נאמבער טו, די סטאק פאלט אונטער הונדערט זיבעציק דאלער, דו ביסט אסיינט, דו ביסט מחיוב אצוקויפן יעצט די שעירס פאר הונדערט זיבעציק דאלער, האסט דאך דיין געלט אין די אקאונט, נעמסטו די געלט און די קויפסט מיט דעם אפן הונדערט שעירס פאר הונדערט זיבעציק דאלער, באמת האסטו נישט געצאלט קיין הונדערט זיבעציק דאלער נאר הונדערט זיבן און זעכציק דאלער, פאר דריי דאלער האסטו דאך באקומען, און ווער רעדט נאך אויב דו האסט עס געטון איין חודש און נאכדעם נאך א חודש, צוביסלעך גייט די קאסט פון דיך אראפ מער און מער, און יעצט אונסטו שעירס פון עפל באט סאך ביליגער וויפיל דו וואלסט ווען געצאלט הונדערט אַכציק דאלער אויב דו וואלסט ווען געקויפט אוטרייט עפל וואלסטו געצאלט סאך מער. וואס איז די מעלה פון יוזן קעש סעקיורד פוטס ווערסוס קויפן די סטאק אוטרייט? קודם איינס, קענסט ווארטן ביז די סטאק גייט אראפגיין, און דו ווארטסט מאכסט נאך געלט פארן ווארטן און דו פארלירסט נישט קיין געלט פון ווארטן, און דו קענסט קאנטראלן, איך וויל עס נאר קויפן פאר הונדערט זיבעציק דאלער. און אויך ווען איינער טוט נישט דאס, געווענליך האט ער א פרעשור, א לחץ, איך וויל שוין אריינגיין אין די סטאק, ווען גיי איך אריינגיין אין די סטאק, אזוי איך האב נישט קיין פרעשור, ווי לאנג די סטאק גייט נישט אנקומען צו מיין פרייז, קאלעקט איך מיין פרימיום, און איך ווארט פעישענטלי, און אויך קומט אויס אז דו גייסט אז לכה פ דעם קויפן פאר סאך ביליגער, אויסער דעם וואס ווייל ס'גייט אראפגיין ביז דיין פרייז פון הונדערט זיבעציק, האסט באקומען די אלע געלטער יעדע חודש וואס דו האסט עס געטון, האסטו אראפגערוקט דיין פרייז נאך נאך מער, און דאס גיבט דיך א געוויסע דיסציפלין און א געוויסע רואיגקייט. די חיסרון איז אויב עפל גייט אנהייבן ארויפצושמייסן און דו גייסט פילן אוי איך וואלט עס געקענט, ס'איז קיינמאל נישט אנגעקומען צו מיין הונדערט זיבעציק דאלערדיגע פרייז, ס'איז געגאנגען צו צוויי הונדערט, צוויי הונדערט און צוואַנציק, צוויי הונדערט און דרײַסיק דאלער, און יעצט בין איך, די איינציגסטע וועג צו קויפן יעצט עפל איז אפצוצאלן אסאך געלט, אפילו אויב דו ווילסט עס טון נאכאמאל וועסטו שוין אנהייבן צו טון פאר אנדערע מינע פרייזן, דאס איז די חיסרון פון עס, אבער אויב איינער האט די דיסציפלין איז דאס איינס פון די בעסטע סטרעטעדזשיס, די בעסטע וועגן צו אנהייבן אין די אפשענס מארקעט, אויב דו האסט ליב א קאמפאני, אדער א ETF, אדער עס ענד פי פֿינף הונדערט, און דו ביסט דו ביסט דיסציפלאן און דו ביסט גרייט צו ווארטן ביז די קאמפעני קומט אן צו דיין פלאץ און ווען ס'קומט דארטן אן ביסטו גרייט עס צו אנען איז דאס איינס פון די בעסטע סטרעטעדזשיס וויאזוי דו קענסט מאכן געלט ווייל יו וועיטינג און דו זאלסט נאך קענען אפילו צום סוף אריינגיין פאר אסאך א בעסערע פרייז. אבער צום סוף אויב די מארקעט גייט קרעשן אויב די סטאק גייט קרעשן וועסטו נאך אלץ בלייבן מיט די ריסק ווייל אפילו ביי הונדערט זיבעציק וואוסטו עס אז ס'קומט אן צו הונדערט פופציג די גייסט האבן די ריסק פון הונדערט זיבעציק ביז הונדערט פֿופֿציק, סאו האסט נאך אלץ די ריסק אבער ס'איז א קלענערע ריסק ווי ווען די קויפסט די סטאק, ווייל ווען די קויפסט די סטאק וואלסטו געהאט די ריסק פון וויפיל די האסט געצאלט פאר די סטאק אזוי האסטו נאר די ריסק פון די אפשענס סטרייק פרייז וואס דאס איז געווען דיין פרייז מיינוס וואס די האסט באקומען אלץ א קרעדיט. כ'האף אז די האסט ענדזשויד די סעשאן, די סימפל ברעיקדאון פון קעש סעקיורד פוטס, און וויאזוי מען קען עס נוצן צו מאכן דיך אין א סעיפער פאזישן און נישט אריינגיין אין מער ריסק ווי דו ווילסט אריינגיין. פליז לייק, סובסקרייב צו די טשענעל, און לאז א קאמענט וואס ס'קען זיין אז דיין קאמענט וועט זיין די נעקסטע סעשאן. און אויב דו ווילסט באקומען אויף אימעיל אונזערע סעשאנס גיי צו חייםעקסטין דאט קאם.